Сәлам җәмәгать. Сез үзегезнең кайда икәнлегегезне беләсез. Мин бүген Истанбулның Азия ягында Ускудар дигән бер райончикта. Бүгенге вазифа Кыз күләсенә барып, шуның эчен, тышын, бүтән җирләрен, бәлки су астыннан да төшерәсе. Мин махсус монда шуның өчен килдем. Һәм әйткәнемчә, минем шундый үзенчәлегем бар. Минем планнарымның 99% чынга ашмый. Шуңа күрә миңа планнар алар ишелгәннән соң нәрсә эшләргәсен белер өчен генә кирәк. Проблема бар, җәмәгать. 500 ел ачык булган кыз күләсе мин килгәч кенә ябып куйганнар. Солтан Әхмәт ябык, Аяз София яртылаш ябык, базилик цистернасы ябык, кыз күләсе ябык. Ләкин бер плюс ягы бар, җәмәгать. Минем элекке начальник әйтмешли, ялкауларга праздник. Эш юк, төшерәсе булмады. Ләкин контент югалды. Менә монысы бик начар. Бик шәһәр ташын тибеп төшергәннәр мисән иде. Тыгып куйганнар. Машина йөртүче менә шуның берәрсен бәреп төшергәндер дә инде. Кеше күрмәсен өчен тыгып куйган инде шунда. Кайсы икәне генә билгесез. Бөтенесе дә бар кебек. Җәмәгать кая барыргасын аңладым. Чамлыҗа җамиенә барачакбыз. Нибары 7 генә чакрым барасы. Тәпи-тәпи килтер-килтер. Бу Истанбулдагы иң зур мәчет булырга тиеш. Ләкин шуңа карамастан әйткәнемчә аларның бөтен мәчетләре бер төрле. Искитәрлек әйбер булыр дип уйламыйм. Ләкин шулай да барып карыйк җәмәгать. Бәлки берәр нинди кызык әйбер күреп булыр. Бәлки зурлыгына исләребез китеп шунда ук ятып егылырбыз. Кара син бу өйгә. Агачтан Инде ишелеп беткән диярлек, ләкин хаман тора. Шуны сүтмиләр. Димәк, ул беркемгә дә кирәкми, димәк, аның хуҗалары юк. Чөнки бүтән таш өйләрне мисал өчен бөтен хуҗалары кул куеп чыкса, шундук ишеп аталар. Ике атнада инде өйдән бер нәрсә дә калмый, таш кисәкләре генә кала. Син кара мондагы тәлинкәләргә. Кара ничә алар? Берәү, икәү, өчәү, дүртәү, бишәү, алтау, җидәү. Тегендә күпме? Монда шундук бишәү. Һәм адым саен мәчетләр җәмәгать. Мәчетнең манарасы ваза кебек ясалган. Әйтерсең лә Татарстан уенына чыгарганнар. Ишек алдында үлән үскән мәчетне әле беренче күрәм мин. Карагыз җәмәгать нинди котлован ясыйлар. Бу нинди чокырлар икән? Монда мөгаен бетон тулырга тиеш бит инде. Аңлавымча. Төзүчеләр, белүчеләр, үзләрен белүчеләргә санаучылар аннан ары. Әйтегез, җәме аңлатыгыз. Нигә котлован астында ике чокыр бар? Анда бетон тулырга тиешме, юкмы? Нәрсә өчен кирәк ул? Нәрсә нигезләнәчәк аңа? Әгәр ул мәчет булса, мөгаен анда манаралар басадыр инде. Ә мәчет түгел икән, өй икән, лифт шахтасымы? Нәрсә ул? Ихтибар песи бар дигән. Миңа дисә татарча яхшырак яңгырый, әме? Ихтибар песи бар. Ай, ай, ай. Бер ярымлы десятка. Тытса бетергәннәр бит. Эй, гара, ю инде шуны. Ә вот та 40 бөтенләй GTA-дагы кебек. Шаваска төшеп китә торган. Балыкчылар базарында балык бар микән? Бу килеп керүгә балык юк. А юк, бар. Кара бу ультрафиолет ахрысы монда. Бактерияларны үтерергә. Су саудан дыбым кырыганчы менә шундый су алдым әле җәмәгать. Ирекле дигән. Ирек. Сиңа сәлам, яме? Аңлавымча, хәзер мин 7 чакырым менә шулай искә менә торган булам инде тауга каршы. Дымым чынлап та кырыячак. Карагыз җәмәгать нинди тар балкон. 1,5 метрдер мөгаен. Бу кеше бөтенләй астын томалап куйган да тәрәзә куйган. Иен киңәйткән. Акыллы баш. Менә бу өйләр Сан-Францискога охшаган. Мин беләм. Минем анда булганым бар. Сан-Францискода, Элейда, Лас-Вегаста, бөтенесендә дә булган бар җәмәгать. GTA San Andreas-та бөтенесендә йөреп чыктым җәмәгать. Аннары соң Google Maps-ка ябыштым. Бөтен данлыклы урамнарын айкап-чайкап чыктым. Әйтәм бит монда өйләр үзгә, бөтенләй бүтән төрле. Безнең районнарга охшамаган. Бездә Чаллының штампованный комплекслары кебек. Бөтенесе дә чама белән бер төрле. Ә монда адым саен үзгәреп тора. Шулай да бу өйнең матурлыкларына карамастан, мин моннан оялмасыйм. Көнне төне машина чавуын тыңлый башласаң, миләрең эреп агачак. Беләсезме, җәмәгать, мин монда нәрсә аңладым? Менә шундый текә урамнарда тоташ таудан төшкәнче баскычлардан төшү күпкә куркынычсызрак икән. Бигрәк тә кар, боз яки яңгыр яуган вакытта. Менә шулай иттереп келтер-келтер әкрен генә туры баскычтан төшүең тауга караганда күпкә куркынычсызрак икән ул. Бай райончиклар монда, аңлавымча. Монда хатын-кызлар беләсезме, шундый дерзкий менә, бүтән сүзем юк. Шундый дорфа иттереп йөртәләр, куркыныч иттереп. Хәтта мине дә уздыралар. Мин дә аны хәтле дорф айттырып йөртмим. Тынычрак йөрим. Мәчет күренүен күренә. Ләкин аңа хәтле күп мөминәсе. 3 чакрым калып бара буга инде. Ну җил көчле бүген. Ну эшкерә, ну кирәген бирә бу җонлашның. Сакласа, мин бик канәгать калам. Һәм сүзең айна җәмәгать. Мин моның беренче версиясен Җилем белән ябыштырып куйган идем, суперклей белән. Аннары соң аны шкафка тыгып куйдым. Ә җилем ул корыган вакыттан ук парлары очып бөтен җиргә тула икән. Һәм инде шкаф ябык булу сәбәпле, ул бөтен шкаф эченә утырган, бу җонлач өстенә утырган, камера өстенә утырган. Бөтен әйбер аппак иде, бөтен әйбер җилемгә батып беткән иде. Һәм менә бу җонлач шыкыраеп каткан иде. Шуңа бөтенләй кулланылмаслык дәрәҗәгә килде. Алыштырдым. Әйбер үстергә нинди тәти урын, нинди рәхәт урын. Хәтта сарымсак та утыртып куйганнар бугай. Суганмы? Кешеләр хәтта шунда да нәрсә дә булса утырта. Ну, юллар текә монда, мин сиңа әйтим. Камерага юлларның текәлеге күренми инде ул. Ну, монда бер 30 градус бардыр. Юлны ябып куйганнар бит, кара. Һәм инде монда чүп түгәргә ярамый дигән. Камера бар, камера төшерә дигән. Сымбай таш минем үземнең дә камера бар. Әйдә менеп карыйк. Ләктерсәләр ләктерәләр инде. Хәзер минем каршыга өере белән эт килеп чыкса, мин бер дә гаҗәпләнмәячәкмен. Шундый җирдә йөриләр инде ул этләр. Шунда ташландык, ватык, штән чыгып беткән җирләрдә казынып яталар инде алар. Тиздән боларны чистартып, байларга яңа пентхауслар төзиячәкләр. Әйтте диярсез. Шулай булачак, бер шигем юк. Кызу, теке, матай. Вәт бүген җәяү йөрүнең кирәген бирәбез, ә? Трактор глушителе тыгып куйганмысың?

Бер 150 метрга менгәнбездер, җәмәгать. Күп калмады инде. Тагын шуны хәтле генә. Әле күп калмаган инде. Мәчет каялар бу тирәдә. Төньякта. Менә бу тар баскычтан нәрсә салып күтәреп менеп була икән. Ни суыткыч сыймаячак монда. Ни кер юу машинасы. Киңрәк булсаң үзең дә сыймыйсың әле. Ләкин шуңа карамастан, әйме, бу шундый матур күренә, үзенчәлекле, әкияти ничектер. Фух. Беләсезме, җәмәгать, мин монда нәрсә уйладым? Машиналары булмаган кешеләр кибеткә йөри-йөри. Ничаклы таудан менеп төшәләр икән, ә? Боларның ботлары филләрнеке кебектер инде. Бу кешеләр шундый чыдамдыр инде. Син күз алдыңа китер, атна саен бер 10 кило әйбер күтәреп шунда менеп кара әле син, әйме? Бер 100-150 метр булса да. Вәт исәнлек кирәк моңа. Мин монда бер тапкыр менеп инде үлә яздым. Чыдарга мәлем калмады. Әле аның кояшы кыздыра, җәмәгать. Болай һава температурасы 19-20 диелгән, ләкин кояшта йөри калгачтан кыздырып бер 30-га җитәдер. Минем чырайларым инде кып-кызылдыр мөгаен. Әле ярый күзлек бар. Тагын бер килсәм ешында, җәмәгать. Фу! Менеп җиттем бит, әй. Булдырдык. Уңышка ирештек, Аллага шөкер. Миңа дисә бу мәчетне бары тик килмәсеннәр, кермәсеннәр, барып җитмәсеннәр өчен генә ясаганнардыр. Тауның иң өстендә, иң башында, кеше йөрми торган җирдә. Менә бу мәчет алдындагы мәйдан ошый миңа җәмәгать. Нинди зур, нинди киң, нинди рәхәт. Кешеләре дә сузуңайнан. Бөтен эте-бете килеп җитә алмый ахрысы монда, менеп җитә алмый. Җил җәмәгать. Үтергически. Үз үземнең сөйләгәнемне дә ишетмим хәтта. Зур җәмәгать. Бик зур, ярар. Әйтерсең лә Солтан Ахмед мәчете менә шулай бер ярым тапкыр зур айтканнар да, монда салып куйганнар. Но планировкасы шундый ук. Әллә ни аермасы юк. Коттышкыч зур. Биеклеге бер 70 метр бардыр моның. Һәм инде берничә кат ясалган, өч катлы. Менә моннан менеп була. Хәр өскә менеп карыйбыз ә җәмәгать, гомер булмаганны. Тик менә бу нинди баскыч икән? Кая менә икән бу? Менә моннан гына менеп китергә була. Ярый, җәмәгать, хәер, бәлки менеп карарбыз. Башны дуракка салып. Кая эләктем соң әле мин дип. Җәмәгать, кем белә, нинди тишекләр икән бу? Бу нәрсә бу? Ут яндыра торган әйберләрме? Индиана Джонстагы кебек. Төтен чыгарамы бу? Нәрсә бу? Пулеметлармы? Вентиляция кебек. Ләкин мин аңлый алмыйм, кем инде вентиляцияне шуңхатле ямьсез иттереп ясый? Әгәр вентиляция булса. Өскә барып җитеп булмады җәмәгать. Бикләп куйганнар. Монда да шулай ук ишек ябык. Кереп булмый. Җәл. Бәлки монарга да менеп булыр иде. Тибеп төшерерләр, ләкин ансаның бүтә мәсьәлә. Төшик җәмәгать. Нольга, мисалга. Җәмәгать, минем күзлексез битемне күрәсегез киләме? Менә шундыйрак. Ник күзлек киеп йөрисең дисез алайса. Менә шуңа киеп йөрим. Ә бер туктаусыз төшкерә башлаячакмын. Рәт булды бу. Менә болай яхшырак. Болай түзәрлек. Үзебезнең кемлегебезне искә төшерәбезме, җәмәгать? Без бит табигать балалары, шулай бит. Кеше күрмәгәндә генә кәҗә сукмакларыннан кереп китәбез. Барыйк әле әйдә моннан. Тауга менү җитмәде ахрысына. Разима арматура чыгып тора җирдән. Нормально. Кем әйтмешли, Рәсәйдә бер генә тыя торган әйбер бар. Ул бетон блок. Ә боларда ахрысы арматуралар тырпаеп тора торган. Тоеп китеп утыра торган. Хуплыйм. Хуплыйм. Кызык, күңелле булырга тиеш. Беләсеңме, Алабугадагы Танайка урманы искә төште әле минем. Анда да ярлар шундый текә һәм аста кама җәелеп ята. Монда андый матурлыклар, гүзәллекләр юк югын. Ләкин хис тойгылар, кичерешләр шундыйрак. Менә бит миңа дип урындыгын да әзерләп куйганнар. Бетеп төшмәс микән? Менә моны аңлыйм, җәмәгать. Менә бу рәхәт. Әле чәй дә китереп бирсеннәр. Сүз уңаеннан монда Босфор да күренә. Кара диңгездә менә шулай иттереп монда килә дә мәрмәргә коя, мәрмәрдән аннарысын Дарданелла аша Урта диңгезгә китеп бара бөтенесе дә. Мин беләсезме нәрсә дип укыдым? Босфорның өске катламы Урта диңгезгә китә, ә аскы катламы киресенчә мәрмәргә таба коя диләр. Имеш. Кара инде син моны. Һәр тегендә 3 чакрым китәннәр яңадан монда килергә. Әллә алай итеп тормыйбызмы соң җәмәгать? Турга гына сыдырсак, колобок кебек тәгәрәп шулай итик әле. Менә Болай яхшырак, күпме юлны кыскарттык. Мәрмәр диңгезе моннан шундый зур кебек тоела. Һәм сүз уңаеннан җәмәгать җирнең түгәрәклеге күренә. Шуңа күрә җирне тигез диючеләр, мин сезнең белән килешмим. Менә җир түгәрәк. Бер карасаң, Истанбул шундый тигез инде, ул яссы, шуны хәтле тәбәнәк шәһәр. Бик биналар монда аерым-аерым гына тырпаеп тора. Монда бераз, монда бераз, тегендә бераз, кырылмаган чәч кебек. Ә болай Истанбул бик тәбәнәк. 5-6, максимум 10 катлы йортлар. Җәмәгать менә моннан тәгәрмәч тәгәрәтеп төшереп җибәрәсе иде, әйеме? Вәт булыр иде кызы. Балачакларымны кайтарасы иде җәмәгать. Тәгәрмәч булмаса, бүтән нәрсә булса да тәгәрәтеп җибәрер идек 100%. Ансыз гына калмас идек. Менә җәмәгать кыз күрәсе сезгә. Ябык түгел, ачык, ремонты юк. Тегесен ябып куйганнар бит. Мин килүгә махсус контент ясамый китсен әле бу дигәннәрдер инде. Ятсызлар. Бу район әләйнең виллалары кебек. Байлар яши. Монда харитадан карасаң, бөтенесендә дә бассейн бар. Өйләре зур һәм юллары бормалы, сырмалы, таулы. Нәкъ әлә инде ул. Һәм инде җирле Останкино тора монда. Кеше? Кайда кеше? Ник монда бер кеше дә юк? Что такое? Ник бөтен кеше Авропа ягында? Ник монда Азия ягында кеше юк? Бераз гына бүлешергә кирәк җәмәгать. Авропадан Азиягә күчерергә кирәк боларны. Болай ярамый бит инде. Бөтен кеше безнең якта, монда кеше юк. Кара, монда шундый ябык система. Бездә андай бер юк. Гомумән җәмәгать Азия ягы Европадан аерылып тора. Хәтта метросы да аерыла. Биш ярымны кире кайтарды. Тагын да күбрәк баедык, мин сиңа әйтим. Шәрәбәттәк инде чистый баеп. Шуның белән шундый хәлләр җәмәгать. Егет, планнар гелдәгечә чынга ашмады. Ләкин гелдәгечә бүтән җиргә бардык. Барыбер контент ясадык, мин сиңа әйтим. Караганыгыз өчен рәхмәт һәм үзегезне саклагыз, яме.